Wā tau ake au ki te tau nei, ko rua tipua, ko rua tawhito. Ngarua i runga, ngarua i raro, ngarua i te ihu o Tāne. Ko taku waka nei ko tā ki Tumurere noa i te maramara ko Ōionui, ko Ioroa, ko Te Āwhiorangi. Ko wai kei runga nei e tū pāwhai ake, ko au koe unu koe e tū pāwhai ake. Inumia te kawa tāhakina te kawa te kawa tuanihinihi te kawa tuarangaranga te kawa o Tīrāriu, te kawa o Tīrārā. Rere mai te waka o Ruawharo o Tamatea mai tawhiti hara mai te toki haumi e, hui e, Tāiki e. Hara mai te akaka nui, hara mai te akaka roa, hara mai te akaka matua, hara mai te akaka nāio, matua taketake te waiora. Ki tēnei tama nāwe e Io Tikitikirangi e, hara mai tō akaka nui, tō akaka roa, te akaka atua ki ēnei tama tipua. He tama tawhito, he tama tipua, he tama atua nāu e io akaaka te take ki ēnei tama e i. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpaiō ki muri, te tūturutanga mahi pono o te Māori mana motuhake tihai Māori ora kore mai. Kia tangihia te rere o āku nei kōrero ki te hunga rawa, otirā ki te kaihanga, ki te Atua Kaha Rawa, nāna anō tātou i whakakotahi i tēnei rangi. Nō reira kia haere nei aku mihi, anō te pai o tōu aroha e Ihoa, ka okioki ngā tama a te tangata i raro i te taumarumarutanga iho o ōu pākaru, ka makona rātou i ngā mea mōmona o tōu whare, ka whakainumia anō e koe ki tāua waemenga whakahari, he mea tika kia whakapaingia tōu mataku korōria ki te hunga rau. Otirā, kia tangihia te rerua pune kōrero ki ngā mate huhua o te wā, otirā e koro mā e kui mā i te pō o koutou te iwi tuaroa i roto i ngā tau whakapurepure. Kia papakura mai koutou i te kākarauritanga o te rā e kore rawa koutou e ngaru i a mahara. Rātou ki a rātou tātou ngā kanohi ora te urupā o rātou nā ki a tātou. Otirā, kia rere nei wāku mihi ki te upoko ariki kia tūheitia e noho mai rā i te ahurewa tapu o ōna mātua o ōna tipuna Huri noa i te kāhui ariki tonu Pai Māriki. Te whare e tū mai nei, otirā te marae e takoto nei, tēnā rā kōrua ngā waihotanga o ō rātou mā. Te whare tū tonu, tū tonu hei whakaruruhau, hei pātaka mātauranga mō mātou. Otirā ki a Ngāti Whātua, tēnei te mihi, tēnei te mihi, hākai te mihi tonu. Otirā ki a koutou mā, tēku karea, ā, nā koutou te karanga, nō koutou te reo karanga i tēnei rā, kia karapine mai tātou katoa ki te whakanui i tō tātou reo kairangi, tō tātou reo kāmehameha e mihi kau atu nei, e mihi kau atu nei ki a koutou. Mei kore ake koutou i hui tahi ai tātou i tēnei rangi, ā, te kaha o te māra. Engari e mihi ana. Ā, otirā ki a koutou mā ngā ihorei, ngā kaitaua o tēnā moka, o tēnā moka o tō tātau iwi, o tō tātau whenua nei e mihi kau atu nei ki a koutou, tae atu ki a kōrua tahi, a ki a Te Wharehuia, ki a Tīmoti, e kore rawa e mū aku mihi ki a kōrua, otirā ki a tātau e ū tonu nei te akunga hauhare, houhare e ora ai tō tātau reo, nō reira, e mihi kau atu ana, e mihi kau atu ana. Otirā e hoa mā, Nōku te whiwhi nui i tēnei rangi ki te tū i roto i tō koutou warowaro, ki te kōrero, ki te tuku kauwhau, ahakoa he tokoiti e tika ana te kōrero, ā, e tika ana te kōrero he iti nā Tūhoe ka kata te pō, e tika hoki ana te kōrero, ā, ui a Taita kia tū ko Taikākā anahe, nō reira anei a Taikākā e tū tonu nei, e tū tonu nei. Nō reira, mīkau atu ana ki a tātou. otirā kia tahuri ki te kaupapa o te rangi nei i te kaupapa hei kororotanga Māori. Nō reira e hoa mā, kei te mōhio au ki te nuinga o koutou, engari he tau hou wētehi o koutou ki a au nei, nō reira ko tāku he mihi ki a koutou, he uri tēnei o Ngāti Kahungunu, o Kai Tahu hoki, ā, nō reira me te whakaahua nei e whakahakotia ana tōku rohe o o Mōhaka, ko Te Awa o Mōhaka tēnā, i roto o Ngāti Pāhauwera, ki Te Wairoa, nō reira mihi kau atu ana ki a koutou. I puta te ipu o te tangata nei i te te Kura Rata, ā, i te tau 2008, ā, mai taua wā, kua tahuri au ki ngā rangahau, ā, ki te ako e whai nei au i taku, i whai nei au i te te tohungatanga hauora tamariki ki tēnei wā. Nō reira, e hāngai ana ōku kōrero ki te, i te rangi nei, ā, ki tētehi o ngā kaupapa piripoho ki a au i roto i ngā tau. Ā, nō reira, e hoa mā, he wawata tōku. Ko taku wawata ko tēnei nā, kia kaua e whai take te tuku kauwhau pēnei i tēnei i roto i ngā tau e whai ake nei. Kia ora. Ko te ia o tērā kōrero, ehara i te mea he maroke nō ngā kōrero kei roto o tērā. Engari. Ko te hiahia, ko te wawata, kia whakamutua e tātou, ā, kia kore e puta anō mai tēnei mate te kirikā rūmātiki, kia noho noa hei kaupapa, ā, kia kaua e noho hei kaupapa e whakataumaha i wā tātou tamariki, wā tātou, ō tātou uri, ā, nō reira koinā te whāinga. E tika ana kia mihia a ngā kaiwhakaako e te tauira, nō reira nō kona i mihi ai au ki te tokorua nei, ā, nō kona hoki ka mihi au ki wēnei, wēnei o ngā tohunga o te hauora i roto o Tāmaki nei, a ki a Tākuta Taera Lynn, koia tētehi o ngā tino pou e pakanga ana e ora ai te iwi i tēnei mate te kirikāru mātiki ā tae atu ki a Tākuta Catherine Jackson hoki. he kaimahi i te Rātonga Hauora ā-Iwi o Tāmaki Makaurau. Nō reira, mihi ana au ki a rāua, ahakoa nō puta māngai i te rangi nei ki te kōrero ki a koutou, ā, ko rāua tētehi tokorua e kaha ana ki te whakapau, e whakapau kaha ana, ā, e whakaheke tōtā ana kia ora ai te iwi. Nō reira, e hoa mā, ko te kaupapa hei kōrerotanga i te rangi nei, ko tēnei mate te kiri kāri mātiki. Ki wētehi ko te rūmātiki pakakā, i te reo Pākehā ko te rheumatic fever, koina te te kaupapa a te kōrua tēnei reo, te kauwha tēnei reo, te mene. Anei ngā matū o te kōrero, ā, kia waihangatia e au tōku whare kōrero, otirā ko te tūāpapa, ko ngā poupou, ko te tuānu, ko te tuanui, ā tae atu ki te ao mārama, i tētehi whakakapinga. Ko ngā kōrero e hāngai ana ki te tūāpapa ko wā tātou tamariki, ngā mokopuna o te motu tēnā. Nō reira, kua matapakihia e tātou, kua whakatewhatewhangia e tātou tētehi kōrero mō tētehi tamaiti pāngia e te mate repu kirikāhui mātiki nei. Ko ngā poupou o te whare, ko te whāinga kia mārama tahi ai tātou ki ngā āhuatanga o tēnei mate te kirikāhui mātiki, nō reira ka whakatewhatewhangia e tātou taua kaupapa me kore noa e mārama tahi ai tātou ki te āhua o tēnei mate. a tuatoru, ā, ko te tuanui o Rukuporu, ā, ka tahuri ki ngā kaupapa rangahau, ka tahuri ki ngā tatauranga, ā, e mārama tahi ai tātou ki te āhua o tēnei mate, ā, mai te tirohanga ā-iwi. Nō reira, e toru ngā, ngā tirohanga ka kitea, ā, ka tū ki a tātou i te rangi nei, ka matapakitia. Ko te tirohanga, ā, a te mokopuna, ko te tirohanga a te tākuta, a te rata, ko te tirohanga ā-iwi. Thank you Pani. Nō reira au ko te tūmanako, ā, ka matapakihia e tātou aua kaupapa, ā, ka kōrero i ngā kōrero e puta ai tātou ki te ao mārama, ā, kātahi ka whakakapi. Nō reira, i tēnei wā ko te tūāpapa o ngā kōrero, ā, ko Whina Cooper tēnei. ā, he āhuareka nōku ki te whakaahua i whai wāhi ai te whakaahua nei ki taku, ki taku kauwhau. Engari he tohu tēnei, koia tētehi o ngā, ngā mata kaikutu, ā, i ngana kia ora ai te iwi, kia ora ai ngā mokopuna o te motu, ā, nō reira e mihi atu ana ki a ia. Nō reira, kia tahuri tātou, ā, ki tēnei, tētehi o ngā mokopuna o te motu i pāngia e te kirikāu o Ngāti. Nō reira, ko te mokopuna nei, he tamaiti whitu tau noa te pake, te pakeke, ā, ka pāngia i mua i te pāngia o te, te pānga mai o te mate ki a ia i roto i ngā tau, he tamaiti harikoa, he tamaiti kaha ki te tākoko, pai ki a ia te omoma haere, he orite ki ngā tamariki katoa o te motu, pai ki a ia ērā atu āhuatanga katoa, he tamaiti pakari hoki A nāwai nāwai, ka rongo, ka puta te kirikā i roto i a ia i tētehi rangi, ka rongo a ia i te kirikā, toru, toru rā e kirikā ana, kātahi ka rongo i te mamae o te himu, himu matau, o te hope, ā, ka rongo i te mamae o te puku, ā, ka, ka piki haere tēnei i tēnei, koinei āhuatanga i roto i a ia, ā, ka rongo i te paepae ruaki, Te Hiaruaki, kāore i hiakai ēnei āhuatanga ako mōhio, ahakoa toru rā ia e pēnei ana, ako mōhio tana whānau, ā, āe, kua māuiui te tamaiti nei, ka haria e rātou ki, ki ngā rātapa, ki te hōhipera. Ehara i te mea koia tēnei. Engari he mea tango mai ngā whakatairanga mō te kikikaru mātaki hei whakawainoi. Nō reira, i te tīmatanga, i tana taenga atu ki te hōhipera, kāre i tino mārama he aha te pūtake o tana mate. He aho pēnei i ētehi wā mō te kiri kāri mātiki, pērā te aho o te te māuiuitanga, ka kōrerotia e, ka whakatereterengia i a au taua kōrero hei motu i taku kaukau i te rangi nei. Engari, nāwai nāwai ka rerekē haere te aho o tana mate, ka puta mai ngā tohu e mōhio ai ngā rata, āe, ko te kiri kāri mātiki tēnei. Ā, ka oti te whakatau, anei, koinei te pūtake o ngā mate, o te mate. Nō reira, i a tātou e hāngai tonu ana, e whai tonu ana i te huarahi o tēnei tamaiti, tēnei mokopuna, ka oti te whakatau, āe, ko te kirikaru mātiki tēnei, anei tētehi whakaraupapatanga i ngā rongoā mō tēnei mate hoki. Anei wētehi o ngā whakaahua o te hōhipera o Starship. Kei te rohe nei, ki Tāmaki Makaurau, tētehi wāhi motuhake o te hunga tamariki e ora ai rāua. Nō reira, i a ia e noho ana ki te hōhipera, ka whāngaihia ki ngā rongoā patu oku, ngā rongoā patu ngārara mōmiti tērā, antivirals. Kātahi Kua mate te, ka mate te tamaiti ki te whakatā. Nō reira, ko tētehi o ngā mate ko te kirikāru mātiki. Ki te hīkoi haere te tangata ki te oma haere i te wā, ā, kua pāngia ia e te mate, ka hē manawa, ka hē kē atu te pānga mai o te māuiutangi ki te manawa. Ā, taihoka, ka whakatewhetewhengia anō e au ēnei kōrero. Heoi, kua mate te tamaiti ki te whakatā. Nō reira, mō tēnei tamaiti, āhua Toru marama te roa o tana whakatā. Nō reira, ko te tikanga o tērā, e kore e whakaaetia kia hīkoi haere, kua mate noa ki te takoto ki te moenga, anā ngā rata te whakahau kia pēnei, ā, kia ora ai tana manawa. Nō reira, he wā tino roa tērā o te tamaiti, pai ki a ia te oma haere, engari kua mate ki te noho noa ki te moenga. Ko ngā rongoā manawa mō te tamaiti nei, i kaha te pānga mai o te hē manawa ki a ia, nō reira i whāngaihia ki ngā ngā momo rongoā e ora haere ai tana manawa. Ko te pōhēhē i tana taenga mai ki te hōhipera, ā, kua mate kia papai nei. Koina te whakaaro, ā, kia whakaritea, ā, he wā ka papai nei te tamaiti e ora anō ai ngā takirere o tana manawa, e ora anō ai tana manawa. Engari, ā, ko te painga i whai hua ngā rongoā manawa, nō reira kāore i whai take te papa i tana manawa. Nō reira, mō tēnei tamaiti, kāre i pokaina, engari he tokomaha ngā tamariki ka pokaina kua mate, ā, ki te whakahou, ki te whakatika rānei ngā takirere o te mana hoki. Nā, nā Bells ka rere kau tonu. Ā, nō reira, ko te mea whakamutunga, ā, ko te rongoā whakapōtaetae. Nō reira, ka pāngia te tamaiti e te kirikāru mātiki. Kua mate, ā, kua mate te tamaiti, ā, kia whāngahia, kia weohia te ngira, ā, kia pai ai, kia riro i a ia te rongoā whakapōtaetae, ā, he mea tuku ki te uaua, ā, ki te nono, ā, ki te whakaiwi rānei. Nō reira, ka roha te tamaiti nei i te mea i roto i a ia, i rongo ai e te, te mamae, te kaha o te wehi ki ngā ngira. Ko te mate o ēnei rongoā, me tuku ia marama o te tekau tau, kia eke rānei ki te rua tekau mā tahi tau te pakeke, engari ka whiriwhiria te wā roa. Nō reira ka roa te tamaiti nei e rongo nei i te māi ki ngā ngira, engari ki te kore e whāngaihia ki aua rongoā, ka hē manawa, ka raru. Ākene te tamaiti. Kia tahuri tātou i tēnei wā ki ngā poupou o te whare. Tērā pea kua rongo wētehi o koutou mō tēnei āhua, ā, mō te mate nei, mō te kiri kāru mātiki, engari e tika ana kia whakatewhetewhengia e tātou wēnei, ā, wēnei kaupapa, ā, kia mātau ai tātou. Ā, ko te pātai tuatahi, he aha rā te kiri kāru mātiki? Tuarua, he aha ngā tohu o tēnei mate e mōhio ai ngā tākuta, e mōhio ai tātou kua pāngia tētehi e te kiri kāru mātiki? A toru, ā, he aha rā ngā rongoā? Kua paku kōrero tātou mō taua kaupapa parihaka ka hoki atu. Nō reira, te pātai tuatahi, he aha rā te kirikāro mātiki? Ko te pūtaketanga mai o te kirikāro mātiki, ko tēnei mea ko te, te miramira kakā. Otirā, ka puta mai, ka kakā mai ngā, ngā miramira, ngā tonsils, tonsillitis, ā, ka kitea i ētehi wā ko te, ko te pirau i runga i ngā, ngā miramira, ā, ka puta mai i te miramira kakā. Kia mōhio mai tātou, ehara i te mea, ā, ko, me pēhea te tangata, ā, tōku pō, ā, ko te nuinga o ngā miramira kakā, he mea, Ko te mate wheori te viral illness te pūtake i aua mahi. Ko te tino raru ko ngā miramira kakā e kite ai, e kite ana e tātou ko ngā miramira kakā ko te Group A Streptococcus te pūtake. Nō reira, ahakoa ko te nuinga he hua o te mate wheori, ko ngā mea kua hua mai i te rōpū A Streptococcus, Koinā te ka puta mai ai, ahune pea ka puta mai ai kē te mahi i Ngāi Mātiki. Ko te uauatanga, ina tae mai te tamaiti kai te rongo ia i te te mamae o te poroki, e kore e mōhio i taua wā tonu mehemea ko te ngārara e kite ana e koutou ki tērā puta. E kore e mōhiotia mehemea ko taua ngārara te pūtake o te mate. Nō reira ko tā tā mātau ngā rata. He whakamātau i te pirau, i kite ai, ka tukuna ki te ki te taiwhanga pūtaiao, ka arotakengia e rātou kia mōhio mai ai mēnā rānei ko te ko te group pay strip te pūtawhi o te mate. Nā, ki te whāngaihia te tangata, ka pāngia te tangata e te e te miramira ka kā, ā, ka kitea ko te group pay strip te pūtake. Ki te whāngaihia taua tangata ki te rongoā. penicillin, ka mate te Hupei strep, ka ora te tangata. E kore e puta mai te kirikāru mātiki, koina te pūtake, o reira kia mōhio mai tātou ki tērā atu tangata. Engari, ki te kore e whāngaihia ki awa rongo ai taua wā tonu, i roto i ētehi tangata, ka ngana te mana ārai mate, te immune system, ka ngana te mana ārai mate ki te patu i taua ngārara. Ā, nāwai, nāwai, ka hipa te toru wiki, te takiwā o te toru, toru wiki ki te kotahi marama rānei, ā, kua rerekē te ako o te mana ārai mate. Nō reira, ka tūpono anō te mana ārai mate ki te rōpū a Streptococcus, ā, ka ngana ki te patu i taua ngārara, engari ka patu hoki i wētehi wāhanga o te tina, kei te mārama tēnei? Nō reira, ki te puta taua āhuatanga i roto i te tangata, e kore e taea te whakakaonga. Kua pērā, kua kitea kētia e ia taua ngārara, kua rerekē te ako o te mana āraimate. Nō reira, ki te tūpono anō te tangata ki taua ngārara, ka ngana te mana āraimate ki te patu, kua kirikā anō, kua puta anō mai ngā tohu o te kirikāu mātiki tae kua kakohutia e au. Ki te kore e mārama koe te hiu aku whakamāoritanga i a Ako Pākehā, koe anō tā koutou e hāpaki mai. Nō reira, ko te whāinga, kia whakamātauria noa, ko te tikanga kia pēnei, ka mamae te korokoro o te tamaiti, ka whakamātauria e te tākuta, ka makama, ka tīpakohia te pirau mai ngā miramira, ka kitea, ā, ko te. rōpū A. streptococcus te pūtake o tēnei mate, ka whāngaihia ki te rongoā e kore e puta mai ai ko te nekini karu mātiki. Koina te whāinga, a ka ora te tamaiti. Engari ki te kore e pēnei, i roto i wētehi tangata ka puta mai te kirikaru mātiki. Nō reira ki te whāinga, kia whāngaihia ngā tamariki i pāngia e te Group Pay Streptococcus, kia whāngaihia aua tamariki ki ngā rongoā e tika. Nō reira ko taua pātai tuarua, he aha rā ngā tohu o te kirikāru mātiki? Ko ēnei tūmomo āhuatanga te kai a te rata, Hoi anō tā mātou e whakamātau i ēnei ahakoa i ā mātou hui, ka whakatewhatewhengia e mātou ēnei kaupapa. Engari, ka kai timotimo noa tātou ki ēnei kaupapa i tēnei wā. Ko ngā mate matua, ko te mate matua, ko te mate manawa. Ko te mate tuarua, ko te mate kai kōiwi, taihoa ka kōroti e au mō ea wā aho take. Ko ērā atu o ngā mate. Matua, ko te mate kiri ka pūhanahana mai te kiri ahakoa rātou. Pēnei nā, i ētehi wā ka kitea ko tēnei tohu, ā, ko te, ā, tērā atu o ngā, ā, ngā mate o te mate kiri ka pō. Ka rerekē haere, ā, te, te hinengaro, ā, ehara i te mea whakaaro nei, engari ā, kei, ā, the central nervous system nei, kua rerekē. Ā, ka puta mai ēnei tohu i ētahi wā. Hai te kite koutou i te tamaiti anō nei e kanikani ana, e kīa ana ko te Sindemann's chorea. Nō reira, ka mate, ka pā mai te mate hirikapo, ā, ka, ka mīngoi, ka kareu ngā tamariki, tē taea te aha. ā, māna kai te moe te tamaiti, kai te neke i ngā wā katoa. Nō reira, he tini ngā, mahara i te mea he tini, engari kua kitea au, ngā whānau, ā, kua homai ki te hoiho ki te kī, kai te neke te tamaiti i ngā wā katoa, anō nei e kanikani ana. E tā mātou, ā, ka whakamātau mātou i te tamaiti, ka mōhio rānei mehemea rānei ko te kirikāri mā te ki te pūtake o te mate. Nō reira, koina wētehi o ngā tohu, ā, ka kite e mātou te hunga rata hou.

Kua puta te kōrero te whakatauki nei, ko tā te kirikāuru mātiki, he miti noa i ngā hononga kōiwi, engari ka ngau i te mano. Nō reira, ko te take e tū anau ki te kauwhau mō tēnei arotau i te rangi nei, ko ngā tūkinotanga ka noho whakauka ki te mano. Nō reira kei te kite tātou i te tamaiti e takoto noa nei te moenga, e whakamātauria ana te manawa, ā, ko te mīhini nei e whakamātau ana i te manawa, ā, ko te mīhini oro auau tigitigi, koinā taku kupu ko te hika hika reo i te nō te mea nā ko Moeroa. Kei konei te taura whiri, me mataara te tangata. Heoi. Ā, kai te kite koutou, anei te manawa, te wāhanga whero rā, ā, kai te pito o te wāhanga whero, te takirere o te manawa, te valve. Ko te tikanga, ki te mana tonu te mahi, ki te ora tonu te takirere o te manawa, ā, ka ahu whakamua te toto i te wā, i ngā wā katoa, e kore e hoki whakamua. Engari, ko taua wāhanga whero rā, hei te kite tātou, kua hoki whakamuri te toto. Kua tūkinotia te takirere o te mano? Nā, ki te kaha rawa te pānga mai o te mate ki ngā takirere, ā, nāwai nāwai ka rahi haere te mano, ehara i te tō pai. Ka rahi haere, ka, ka wanakohea tōna wā, ka hē manawa te tamaiti, i ētahi wā ka mate. Nō reira koina te tūkinotanga kino rawa, kino rawa te mema nei. Nō reira kei te kite tātou kei te whakamātauria te tamariki. I ētahi wā ka whakarongo mā te mā wā mātou taputapu whakamātau, stethoscope, ka whakarongo mēnā rānei kua rere kē ngā oro o te manawa, te manawa taki rānei ka mōhio ai me whakamātau mā te Ā, ko tēnei hine i āna kōauau tikitiki hoki. Kia tahuri tātou ki te wāhanga Te Tohu Matua Tonu. Ko te mate kai kōiwi, ā, ā, e tika ana taua kōrero, ko tā te mate nei he miti noa i ngā kōiwi. Nō reira, ko ngā, ngā tohu ka puta mai, ka rongo ngā tamariki, ka, ka rongo te tangata ko Pāngia e tēnei mate, Ka rongo i te mamae ki roto i ngā hononga kōiwi, i ētehi wā he mamae noenga, i ētehi wā ka kitea kua ngakengake mai te hononga kōiwi, ā, kua rahi haere, ā, ka kitea te pūhanahana rānei i runga i te kiri, ā, ka, ka uaua te hīkoi haere, ka tīmata te toti, ka tūpoi, tūpou rānei, ka takoto, ka hia takoto rānei. Ā, ko ngā hononga kōiwi matua ka pāngia e tēnei mate, te Whatiana, ā, ko, ko ngā turikona, ko te himu, ā, me ngā raparapa hoki. Engari, kia puta mai te kirikaru mātiki i roto i tētehi, ka kitea tēnei āhuatanga mō te wā poto noa iho, kotahi wiki, rua wiki rānei, e kore e mau whakauka. Nō reira, ka heke anō te mana o te kirikā rūmātiki i taua wā. E whai kore e kitea i ēnei tūmomo tohu, ko te, ko te tohu ka mau whakaurua ko te tūkinotanga ki ngā takirere o te mana. Engari, mō te tūpono, ā, o ki te tūpono anō te mana ārai, ā, mate o te tangata ki te ngārahu hei strep, te tangata kua pāngia kētia e te mate kirikā rūmātiki. ka puta anō mai wēnei tohu. Ka kino anō, ā, ka kino haere anō ngā hononga kōiwi, ā, ko te āwangawanga ka raru, ka kino kē atu te pānga atu ki te manawa. Nō reira, ko tētehi o ngā uauatanga o te kirikāra mātiki, ngā uauatanga ki a mātou ngā tohu rata hauora, tohunga rata hauora, ko tēnei. E kore e taea te whakamātau mā ngā arotakenga a ngā taiwhanga taiao anake, e kore e taea te whakamātau mā ngā lab tests anake. Nō reira, kua mate mātou ki te āta titiro ki ngā tohu o te mate, ki ngā paearu, e mōhio rānei, e mōhio ai mātou mehemea rānei kua pāngia te tamaiti me tēnei mate. Nō reira, ko aua tohu i kōrerotia e au, koinā ngā tohu matua, ā, tērā hoki ngā tohu pūnua nei, ngā tohu pūnua, ā, pēnei i te kirikā, ērā atu tohu e mōhio ai mātou mēnā rānei. Engari ki te hē te whakatau a te tākuta, ko te āwanga, ka hoki anō te tamaiti ki te kāinga, kātahi ka. Ka, ka hira ake anō te mate i roto i a ia. Nō reira me tika tā mātou whakataki. Ka mutu ki te hē, mehemea kua pōhēhetia ko te kirimā, ā, ko te kirikāru mātiki te pūtake o te mate, ā, kāore anō kia pāngia te tamaiti e taua mate. Ki te pērā, ka werohia te tamaiti ki ōna uaua ia marama o te tekau tau, neke atu. Nō reira, me tika te whakamātau. Anei tētehi whakaraupapatanga i ngā moa kua kōkōrorotia kētia e au, heoi, me whakatā te tamaiti i te wā ka ka hira mai te mate i oti ā, me whakatā kia ora ai te manawa, me kai i ētehi rongoā ā, he pai ai, he pai haere ai te mate kai kōiwi. Ā, kei tēnei pito kei te kite koutou ko te, te Baisalon, koina te, ā, te rongoā, ā, ka tukuna ki te ua o te tamaiti ki Koete. Ā, i ētehi wā, ki te rangi, rawa ngā takirere o te manawa, ā, kua mate, ā, kia whakarite kia popaina te tamaiti, ā, nā, i ētehi tōu moe hoki. Koina ngā, ā, te, ngā akotanga matua o te. Te whakaora i ngā tamariki o Tāne Tepuna. Tēnā, kia tahuri tātou i tēnei wā i te wāhanga tuatoru, otirā ki te, te tuanui o tōku whare. Ā, ki ngā rangahau, ki ngā tatauranga e mōhio ai tātou, e mātau ai tātou ki te tirohanga ā-iwi, ki te tirohanga E mātau, e mātau ai tātou ki ngā ahuatanga o te mate i roto i te ao, i roto hoki i Aotearoa ki te tīpuna nei. Tēnā, kia tahuri tātou ki te ao whānui. Anei koe te i o ngā kauwhata tō. E tohu ana te kaha o te pānga mai o te mate kirikāru mātiki ki roto i whenua kē, i whenua kē. Ā, kei te taha o koutou kaha mauī, ā, te kauwhata tōu e whāki ana i. I te auautanga, oh, i te tokomaha o te hunga i pāngia e te mate kirikāru mātiki ki roto o Chicago, ā, i roto i aua tau. He mea miharo tēnei i te mea kāre anō kia tino mātau he aha te tahi pērā rawa i te tere o te heke o te mate ki Chicago, engari i roto o Copenhagen i te whenua nei, kei te kite tātou kua heke rawa te rauautanga o te putunga mai o tēnei mate mai i te ngā tau 1800 tae noa ki ēnei rā. Nō reira, ko te whakaaro. He whai rawa i te mea i whai rawa haere te iwi, i pai ake te noho a te tangata i roto i taua whenua, i heke wēnei, i heke te tatauranga mō te kiri kāri mātiki. Nō reira, kei te kite tātou i a tātou e titiro ana ki ngā whenua āhua rite pēnei i Aotearoa nei, kua heke haere te kaha o te pānga mai o tēnei matenga. Kia paku titiro noa tātou ki tēnei nā, te kauwhata hou nei, hei aha atu mō te nuinga o ngā whenua rā, engari ko te wāhanga pai hei whakatauritenga mō Aotearoa me te whenua moemoeā, ko te established market economies. Ki te titiro tātou ki aua, ki aua pou e rua, te mea mō Aotearoa me ngā established market economies, kei te kite tātou, Ahakoa kua heke te kaha o te pānga atu o te mate nei ki whenua kē, ki Aotearoa, ki te whenua moemoeā hoki, he kaha tonu te pānga mai o tēnei mate. Ka nini pea te mātenga i te tini o ngā kauwhata toro e rere kia manu anui mai ai. Nō reira, ki te āta titiro tātou ki tēnei kau, ko te toko kei te kite. Ko te auautanga o te putanga mai o tēnei mate, te frequency, te rate, o te kirikāuru mātiki i heke i roto i ngā tau, nō Aotearoa tēnei, i heke i roto i ngā tau mai i ngā tau 70 tae noa ki te takiwā o te ngā tau 90, heoi, i ngā tekau tau tata nei, kua piki haere anō. Kāri heke tonu ā te rauautanga o te putanga mai o te mate kia rite ki ērā atu whenua. Anei tētehi whakaako e tohu ana i ngā wāhi, ngā pito o tō tātou whenua, e kaha pēhia ana e te kirikāne mātiki. Kia titiro tātou ki ngā wāhanga pānga, koina ngā wāhanga, ngā pito ngā rohe e kaha. pēhia ana i tēnei mate mō tō tātou mate. Ko Te Tai Tokerau, ko Tāmaki, ko Te Tai Rāwhiti. E kore e kitea, ā, me uaua ka kite i te wai tonu. E tohu ana i te rerekētanga o te aho o te noho o te tangata ki tētehi pito ki tēnei pito. He. Tēnā. Koinei tētehi o ngā. o ngā wāhanga matua tapu kōrero i te rangi nei. Tēnā ki āta tino pēnā ngā tāne, ki āta tirohia tēnei e tātau. Ko ngā tatauranga mō te auautanga o te putanga mai i roto i a Ngāi Pākehā me Ngāi, ngā tangata nō Āhia i roto o Aotearoa nei, ka wene nei, kei raro rawa. Tērā. Kua heke ngā tatauranga a te kaha o te putanga mai o tēnei mate i roto i ērā iwi i roto o Aotearoa. Engari, ko ngā uri o ngā moutere, ko ngai Māori ngā mea e pēhia tonutia ana e te mate. Nō reira, ki te hoki anō tātou ki tēnei la, i heke haere pea. o tētehi tirohanga, kua heke haere pea ngā tatauranga i roto i iwi kē, koina te take i heke i te tīmatanga, engari kua mau tonu te kaha o te pānga mai i roto i ngā iwi o ngā moutere o te Ngāi Māori. Koina te take e mau tonu ana. Nā, ko wētehi, ā, wētehi o ngā kaimahi, i ngā hōhipera wētehi o ngā ngā tāngata ka titiro ki wēnei tūmomo hau whatatō me te whakaaro he āhuatanga motuha kua puta te kōrero he āhuatanga motuhake nō te whakapapa Māori te whakapapa o ngā uri o ngā moutere te take i pēnei ai kua puta taua whakaaro ahakoa kāre anō kia puta he paku rangahau e hāngai ana ki taua kōrero nō reira ka whakahē ana au i taua kōrero. Kia ora. Mōku ake, he tohu tēnei o te āhua o te noho o ēnei iwi ki roto Aotearoa. Kai, kai te manu. Tēnā, kia whakatewhatewengia e tātou taua whakaaro, taua Ko ētehi o koutou kua kitea kētia i ngā, ngā, kua kitea kētia ngā, ngā kauwhata toro pēnei i tēnei. Ko te wāhanga kai rawa, e tohu ana i te rawa horekano o te tangata, mēnā rānei he whai rawa, mehemea he whai rawa kai te pito mauī, mēnā he tangata pōhara kai te pito matau. Nō reira kai te kite tātou, ka kaha ake te pānga mai o tēnei mate mehemea he rawakore te tangata. Ko te hunga rawakore e kaha pēhi ana i tēnei mate, ka piki i te tūponotanga. Ka mehemea he rawakore te tangata, ehara i te mea ka pāngia e te mate rūmātiki, kirikā rūmātiki, engari ka piki i te tūponotanga, ka pā mai. Ki te titiro tātou ki tēnei kauwhata pou. kei te kite, ā, kei te runga, ā, mai tēnei, ā, mai te pito mauī, kei te kite tātou, me i ōrite, anei, me pēnei taku kupu. Ā, ko ngā mea kikorangi, ā, ki te mea e tohu ana i te noho a te Māori, ko te mea ako kiwikiwi nei te tai e tohu ana i te noho a te Pākehā, ā, i roto o Aotearoa. Me i orite te noho o te a te Pākehā me te Māori i roto o Aotearoa. Kua kitea he tekau ōrau i roto i ia haunaahu, kai te mārama tērā? Engari, kai te kite tātou, kai te te haunaahu pōhara rawa kei tēnei pito, he nui rau ake mō mātou. Te mārama? Nō reira kua whai rawa ake te noho a te Pākehā ki te Māori. He kauwhata tēnei engari kei te mārama tātou ki ēnei, ēnei āhuatanga i roto i tō tātou whenua. Hoi anō tēnei he whakaū, he tohu i ngā rangahau. Nō reira, mehemea he pōhara rawa te tangata, ka piki haere te tūponotanga ka pā mai te mate, kei te kite tātou he nui rawa ake ngā, he tokomaha rawa ake ngā. ngā Māori e noho rawakore ana i te tātawhiri. Ko tata ia ki te wāhi ki ngā kau whakatoro nei, ngā kau whata nei. Nō reira, kia titiro tātou ki ēnei tohu e piki ai te tūponotanga ka pāngia te tangata e te kiritārau mātiki. Kia tōaitia taua kōrero ehara i te mea ki te pōhara te tangata, te rawakore te tangata, ā, ka pāngia e te kirikāne mātiki, engari ka piki haere te tūponotanga. Nō reira, konei tētehi o ngā rangahau i puta mai i ngā tau 80, ā, me tāwāhi, e tohu ana he aha ngā, ngā paearu e piki ai te tūponotanga ka pā mai. Nō reira, kei te kite tātou e kaha kite ana ēnei āhuatanga, ā, i roto i te noho a te Māori a ngā uri o ngā Moutere i tēnei puna. Nō konā i kī ai au, ehara tēnei i te mate Māori, engari he mate o te hunga e noho rawakore ana, e kite ana i ēnei waiho. Me mārama tātou ki te hunga. Nō reira, kia tōaitia ngā. ngā kōrero tokonuitia e au mō ngā kauwhata. Kei te kite tātou kua mimiti te kaha o tēnei mate ki whenua kē, nē, ki tāwāhi, ki ngā whenua ahu o rite ki Aotearoa nei te noho te tangata. Ko Hege rawa te kaha. Hei tauira. Kua tūpono au ki tētehi tākuta kua whaka, i whakawhiti mai i tētehi o aua whenua mai tāwāhi, me tana whakamīharo i tana kitenga i te mate kirikāru mātiki ki rō hōia, i te mea, e kore e kitea ki ō rātou whenua i te mea atu. Engari ki Aotearoa nei, he kaha ki te ata. Ko Ngāi Māori me ngā uri o ngā moutere o Te Moananui-a-Kiwa ngā uri e kaha pēhia ana e taua mate i roto i tēnei whenua. Ko tā wētehi e hāngai pea ana ki tētehi āhuatanga motuhake o te whakapapa Māori, whakapapa o ngā uri o ngā moutere, engari kaha whakahē ana au i tērā, i te mea ki te titiro tātaku i ēnei tūmomo kauwhata kei te kite kua heke te tataurangi ki roto o iwi kē, e whai rawa nō rātou, i te mea i whai rawa haere i pai ake te āhua o te noho o te tangata, engari i roto o Aotearoa, e rerekē te noho a te Māori me ngā uri o ngā motu. Ka mutu, e kaha kitea ana te mate kirikāru mātiki i roto, i waenga i te hunga, ā, ngā uri o te whenua moemoeā. Kāore he paku pānga whakapapa o ngā uri o ngā. o te whenua moemoeā ki ngā uri Māori. Ko te, ā, ko te mea kē, ko te āhua o te noho a te tangata, te pūtake, te take i puta mai ai. Nō reira, kia puta tātou ki te whei ao, ā, ki te ao mārama, otirā ki te ao māhua, kia āta tirohia e tātou te rautaki nei. Anei tētehi o ngā whakatairanga e whakaatu ana i te pakari o te tangata, kei te kite koutou te nawe, te tohu, kua pukaina kētia te tangata nei i a ia e tamariki ana me te hua o te kirikāru rātiki, engari tētehi whakatairanga e whakatenatena ana i te iwi, ina rongo rātou, ina rongo wā tātou tamariki ki te korokoro, ki te mamae o te korokoro, haere ki whakamātauria, kāinga ngā rongoā e tika ana, he mea e tika ana kia kai, ā, ka ora koe, e kore e pāngia e taua mate. Nō reira, kua aro nui te kāwanatanga i roto i ngā tau tata nei ki te whakatika i tēnei, tēnei āhuatanga, te kahu o te pānga mai o tēnei mate. Kua whakapaua kai, e whakapaua ana te 24 miriona tāra ki te whakamātau he aha te take ki te whakaora i te iwi. Ko te nuinga o taua 24 miriona, kua whakapaua ki ngā kaupapa e whakahaeretia ana i roto i ngā kura, pēnei. pēnei i te kaupapa e whakahaeretia ana ki roto o Te Tai Tokerau, ā, ki te kura o Wiri hoki ki te uru o Tāmaki nei. Kua whakaritea he, he nēhi ka puta atu ki te kura, ā, ka whakamātau i ngā tamariki e rongo ana i te mamae o te poroporo, ka tīpakohia te pirau ka tuku ki te, ā, ki te tauwhanga pūtaiao, te taiwhanga pūtaiao, ka whakamātau reo ka moho rānei, mōhio rānei mēnā rānei kua pāngia e te miramira kakā o te rōpū a East Streptococcus. a ka whāngaihia ki ngā rongoā e tika ana ka ora ngā tamariki. Kua tāpiritia te 21 miriona tāra ki tēnei utu, ka tāpiritia ki tēnei nama i roto i ngā tau e whā e haere ake nei, ko ngā wāhanga matua ko te rangahau, ko te whakatairanga, kia mātau ai ngā hāpori, kia ahei ai rātou te whakapakari i a rātou anō, te whakaora i a rātou anō. Ka angitu pea te mātenga i te tini o ngā kupu e whakaahutia nei, heoi, e tohu ana i ngā wāhi e whai hua ai te whakapau kaha nei. Nō reira, mai i te pito Mauī kei te kite ko te noho rawakore te whāiti o ngā whare mō te tokomaha e noho ana ki i taua wāhi, koinā ngā āhuatanga e piki ai te tūponotanga ka pā mai te mate, nō reira e aro nui ana kia whakahouhia wētehi o ngā whare. I roto i tētehi kaupapa rangahau, tōna 40 ōrau ngā tamariki i pāngia e te kirikaru mātiki e noho ana ki ngā whare nā te kāwanatanga i waihanga. Nō reira, e aro nui ana kia whaka. Te whakapae i aua whare, a kia pai ake te noho a te tangata. I te wāhanga tuarua, e hāngai ana ki te whakatairanga, ki te whakaako i ngā whānau i roto i ngā hāpori, kia mōhio ai mehemea ka rongo i te mamae o te korokoro, haere ki whakamātau ia kia ahei ai rātou te whai i ngā rongo e tika ana. Tae atu ki tēnei pito, Ko te pito tuarua, ko te wāhanga kei Wahinuia te wāhanga matua. He pai ake kia whāngaihia ua rongoā i te wā e tika ana, kia kaua e pāngia te tamaiti e te kirikāru mātiki. I te mea kua kite tātau, ki te pāngia, ina ka pāngia te tangata e taua mate, he roa rawa te huarahi i hora ai i ētehi wā e kore ora. Nō reira koina te wāhi, te wāhi e tika ana kia whakapaua te kaha. Te pito tuatoru nei e hāngai ana ki ngā kaupapa rangahau ki te whakarite i ngā rēhita ā-rohe kia pai ai tā rātou tautoko, kia pai ai te whāngai i te rongoā, i te wero i ngā tamariki e tika ana. Ina koa nei. Nō reira, he nui ngā mahi kei mua i te aroaro. e puta ora ai mā tātou tamariki ngā uri o tēnei motu, ā, o ō tātou iwi, ā, i tēnei mate. Ko te mate o ētehi o ngā kauwhata toro, kauwhata aha rānei, ka titiro tātou ki aua kauwhata me te whakaaro he nama noa iho ēnei e pūrutia nei, engari ko ngā mokopuna o ō tātou iwi wēnei e tūkinutia ana. e tēnei mate. Nō reira, kia mau tonu taua whakaaro e rua tātou. Ko taua wawata anō, kia whakakorehia e tātou tēnei mate i roto o Aotearoa, kia kaua e puta nō mai ēnei mate i roto i tō tātou whenua. Kua kite tātou, kua tutuki taua moemoeā ki whenua kē. Hoi anō tā tātou, he whakaū i ngā mahi. ā, he whakaako i ngā kōrero e tika ana, he whāngai i ngā kōrero e tika ana, ā, he whakatenatena i te kāwanatanga kia pai ake te noho a te Māori i tōna iwi whenua, ngā uri o ngā moutere hoki, kia pai ake te ora o te tangata i tēnei whenua. Nō reira, me ū tonu tātou, me mate ururoa, ā, me kore noa e ora ai ō tātou tamariki. Nō reira, e Hōna, ko te whāinga! ā, kia kaua e noho tēnei hei kaupapa, tēnei kaupapa Te Kirihika Arumātiki, hei kaupapa wānanga mā ngā mokopuna e haere ake nei. Ko te whāinga, ā, kia whakaorangia e tātou ngā tātou tamariki, ā, kia kaua e whai take te kōrero mō tēnei kaupapa i roto i ēnei wānanga. Me taku whakapono ka taea e tātou, engari me ū. Nō reira ko te whāinga, kia mahia wēnei mahi, kia mātau ngā rata, kia mātau ngā hāpori, kia mātau ngā whānau, i te mea mā te whakatau ka mōhio, mā te mōhio ka mārama, mā te mārama ka mātau, mā te mātau ka ora. Nō reira e hoa mā, kia ū tonu tātou ki tēnei pakanga mō tātou, ā, mō ngā uri e whai ake.